Зәкия Туишева, дүрт кисәк ипи һәм бала итәкле күлмәк. Беренче кисәк. Мамык исемле авылдан ерак түгел генә колхозмы, совхозмы бар икән. Шунда күп иттереп чикури, безнеңчә әйткәндә цикури чәчкәннәр. Шул чикури дигәннәрен матиклау өчен күрше-тирә авылдан Көнлекчеләр яллыйлар, көненә өч тапкыр ашаталар икән, дигән хәбәр Мәдинәләр авылына да килеп җитте. Авылда аерым хуҗалык булып яшәүче гаиләләр бар. Әмма мондый гаиләләрнең җирләре юк. Колхозга кермәгән өчен атларын да алдылар, җир бирелсә дә, күтәрә алмаслык налог салына. Ахыр чиктә, тәмам хәерчелеккә, бөлгенлеккә төшеп, күпчелеге тамак туйдырырлык урын эзләп, авылны ташлап чыгып китә. Буйга җиткән берничә кыз, әз булса да акча эшләп булмасмы дип, Чикурига барырга җыенганнар икән. Утызынчы елларның башы иде бу. Кырлык аркасында авыллар өстенә ябырылган ачлык 8 яшьлек Мәдинәне чарасыз итте. Энесе белән авыру әнисенең дә үзәкләренә үтте ул. Әтиләр үлгәч, авырлык белән булса да, дөнья көтеп яшиләр иде дә. Тора-бара хәтта Кычыткан оны да бетте. Әнисе Мәдинәгә дә, балам, шул кызларга ияреп, әллә син дә барасыңмы соң? Матиклау авыр булмастыр дип уйлыйм. Ичмасам, бераз тамагың да туяр иде. Дигәч, кызларга тагылып, ул да китәргә булды. Таң белән юлга чыктылар. Егерме чакрым оч тамакка бик озын тыйылды. Кыяр чыгып кыздыра башлагач, хәле бетеп, егылыр дәрәҗәгә җитсә дә, бирешмәде Мәдинә. Олылардан колышмаска тырышып, барды да барды. Нихаят, Шикури җиренә барып җиттеләр. Урман буенда очсыз кырыйсыз басу булып җәелгән икән ул. Эшкә килгән кунаклар өчен озын барак салганнар. Стеналары читән, түбәсе яфраклы агачлар белән ябылган. Читән стенаның бер ягында баракның буеннан буена тоташ сәке сузылган. Тикшерү барлау башланды. Кешеләр чиратка басты. Чират Мәдинәгә килеп җиткәч, тикшерүче ир ачуланып, Нишләп йөри монда бу бала? Кемнеке ул? дип кычкырды. Әй Аллам, мин алмаска итәләр ахыры, дип кыз калтырана ук башлады. Шул чак күршеләре Зәмирә, Ятим бала ул, безгә ияреп эшкә дип килгән иде, диде. Исемлек язып утыручы урыс хатыны белән теге ир Мәдинәгә карый-карый байтак бәхәсләштеләр. Бераздан урыс хатыны «Ладно», дип кулын селтәгәч, Зәмирә апасы шатланып, Аллага шөкер, риза булдылар дип, фамилиясен яздыргач, Мәдинә тынычланып, кыш тоткандай кинәнеп басып торды. Руслар, татарлар, чувашлар, күбесе хатын-кыз җыелган. Йончыган кыяфәтле картая төшкән ирләр дә күренгәли. Исәпкә алу ниһаять тәмамланды. Кеше саен китмәнләштеләр. Барак артыннан ук башланган басуга чыгып, чикүри үсентесен күрсәтеп, Ничегрәк китмәннәргә икәнен аңлатып, эшкә куштылар. Басу тулы кеше, кеше саен берәр буразна. Барысы да эшкә кереште. Кыркаксыган җиргә чык та чык итеп, ашыга-ашыга суккан китмән тавышлары гына ишетелә. Олылар ашыга-ашыга алга бара. Ә Мәдинә алар артыннан җитә алмый гына бит. Югыйсә ул да ашыга. Тәмам хәле бетеп, күз аллары караңгылана ук башлады. Ә кояш кыздырыпмы кыздыра, тозлы тир күзләрне әчеттерә. Әгәр егылсам, куып җибәрәчәкләр дигән уй баланың миен эзлексез бораулый, күңеле тулды. Шул чакны күзе алга төшсә, ни күрсен? Зәмирә апакайы аңа тәгаенләнгән бу разнага кереп, шикүри китмәнли түгелме? Үзеннән артта калдырмаска тырыша рәхмәт яугыры. Төш вакыты да авышты. Әллә ничә буразна чыктылар. Мәдинәнең Колаклар уттай яна, колагына тимер шыкылдаган тавыштан башка берни дә ишетелми. Тора-бара бу тавышлар шәбәеп, бөтен дөньяны биләп алгандай булды. Тәмам хәлсезләнгән Мәдинә аңга минге килеп, инде егылам дигәндә генә кайдандыр ерактан, бик ерактан килгән сыман чаң суккан тавыш ишетелде. Бу төшке ашка чакыру икән ләбаса. Кешеләр китмәннәрен күтәреп, барак ышыгындагы өстәлләр янына ашыкты. Өстәл өстендә шактый зур чамаяклар, агач кашыклар тезелгән. Һәммә кеше утырып беткәч, башлык Әлеге басуны эшкәртеп бетергәч, күпмедер вакыттан соң яңадан матикларга туры киләчәк. Ул вакытта без сезне тагын чакырырбыз. Ашау мәсьәләсенә килгәндә, эш былай тора. Иртә кич ботка, аның янына 200 грамм ипи булыр. Тыш вакытында аш, аның янына 250 грамм ипи белән ботка. Чәй өч вакытта да булыр. Инде тагын нәрсә эшләгәнегезне һәм ни өчен икәнен дә әйтеп китим. Бу цикорий. Бик кыйммәтле һәм илебез промышленность өчен бик кирәкле үсемлек, диде дә ашыгып күздән югалды. Мәдинә ашамас борын терелеп китте. Тик ботка белән ипине үз күзе белән күрми һәм тотып карамыйча, аларның дөньяда барлыгына ышанасы килми иде. Аның бит ипи, ботка шикелле ризыкларны ике ел ирененә дә тидереп караганы юк. Онытты ул аларның тәмен, исен барлыгын. Ниндиерәк икән алар хәзер? Әй, ашауның рәхәтлекләре! Ходаем, гомер буе менә шулай рәхәтләнеп ашарга насыйп булса иде. Ипине дә, ашны да комсызланып ашый башлады Мәдинә. Былай булса, җамаякның бик тиз бушап каласын күз алдына китерде дә, аш белән ипинең тәмен белеп, ашыкмыйча, бу рәхәтлекне күктән төшкәндәй шатлыклы, кадерле минутларны сузарга теләп, әкрен генә ашарга кереште. Инде ботка да булачагы исенә төшкәч, үзен гаҗәеп бәхетле итеп сизде. Ботка килгәч, ипиемнең яртысын күлмәк кесәсенә салыйм әле. Матиклаганда аз-аз капкалармын дип уйлады. Ботканы да ашады, җамаяк кашыкны да ялап ук куйды. Юып та торасы юк. Ә инде чәй дигәне булса ярый, булмаса ярый. Ходай бирсен салкын су туктамакка. Китмәнен алып басуга таба атлый башлаганда Мәдинәнең кулы кесәсендәге ипи кыерчыгына тиеп китте. Һәм ул кинәт ач әнисе белән энесен күз алдына китерде. Иртәгәдән башлап төшкашка бирелгән ипиләремне җыеп барам. дигән карарга килде. Эз булса да аларның да тамаклары туяр. Шуларны уйлап куйгач, күңеле күтәрелеп, жаны рәхәтләнеп китте. Шул рәвешчә көннәр үтә торды. Тамак тук булгач, эшнең авырлыгы әллә ни сизелмәде кебек. Зәмирә апасы аңа булышуын дәвам итте. Мәдинәнең кечкенә генә тиененә дүрт көнлек ипи җыелды. Ул тиенне Зәмирә апасы киндерә белән биштәрләп аркасына кидерде. Гел үзеңнең яныңда булсын, диде. Ә инде һәр төнне йокларга яткач, ипи тиенчеген кочаклап, Игә кайткач, шушы ипи кисәкләрен әнисе алдына тезеп куясын. Әнисенең ипи каба-каба чәй эчәсен. Энесенә дә бирәсен. Мәдинәнең башыннан сыйпап рәхмәтләр укыячагын күз алдына китерә-китерә хыяллана. Шул татлы хыяллардан рәхәтлек табып, йоклап китә.